Serediň meň maýkamy. Make Gaza small again diýen.
Hany türkmençä geçsene. Hawa, Russiýany kiçeldiň diýen. Spesialny üç sany gynaldymam, özümem protestlary şeýdip barýan hemişe. Berekella. Bütin dünýä ýalkymly salam. Bu gün biziň peredaçamyz, söhbetdeşligimiz ýaşuly Soýunow bilen. Biz çaý, kofe bilen geldik. Bu gün biziň Söhbet, agyr söhbetdeşligimiz bolar. Şoň üçin kofe bilenem, çaý bilenem hemme zady getirdik. Taýyn hemmesi. Ýaşuly, hoş geldiňiz. Sag bol, hoş gördük Çemen. Hawa, onda menem öz käsäm bilen geldim çaý içip. Şeýdip. Men käsämi almadym, sebäbi men kofe içip otyryn şu gün. Hawa. Bolýar.
Aýdyberiň Çemen, men sende Şumal Amerikada ýaşap otyryn-da. Indi şo taýda bolýan syýasaty, bolup geçýän wakalar menden has ýakyn görýäň, bilýäň, gündelik pulsuň, eliň pulsuň üstünde saklap duryn-da. Şonuň üçin ol. Ýaşuly, hawa, ýaşuly, biz indi diňe türkmen diktaturany däl-de, bäriniňem diktaturasyny neme edip otyrys, diktaturasyna garşy göreşip otyrys. Garaz, Dogry. gaty neme, köp zat bolup dur bu ýerde. Men hemişe paşsi hemme protestlere gatnap otyn, ýöne men protestleri paka goýamak, wideolar kän, ýaman kän, bolan zadam kän, daže ine şu maga diýen respublikansaň arasyndaky maga, make America great again, Amerikany beýik ediň.

döwletiniň gurluşygynda. Biri sudebnyý, sudebnyý, kazyýet, biri ispolnitylnaýa wlaýst, näme bolýar şoňa? Ýerine ýetiriji häkimiýet. Hawa, biri ýerine ýetiriji häkimiýet, birem ispolnit sudem zakonodatelnyý, birem kanuny, kanuny ýöresi. Hawa. Parlament kanuny, kongres hemme jüz şoňa girýär. Hawa, kanuny gurujy nemesidir-da, blogydyr-da, nädip aýtsa bolýar şoňa? Hawa. Garaz indi Tramp eline paşti hemmesinem aldy. Kanuny gurujy nemesini aldy, wetvini aldy wede ispolnitilnyý şo ýerine ýetiriji ikisini aldy. Hökümedi.
Howwa, howwa.
Diňe hazir birazrak halkyň arkasynda duran ol kazyýet. Şahasy.
Şahasy, Kaşy ana, Gürgür şahasy. şahasy. Kazyýet şahasy. Kazyýet şahasam şu wagt birazrak halkyň arkasynda dur. Şolaňam öňüne baryp protest edýäs. Werhownyý suduň, a, ýokary kazyýetiň öňünde biz her bäşinji gün baryp protest edýäs. Orslaram bar, türkmenlerem bar, garaz, ba, barmaly adamlar baryp dur, edip dur protestleri. Biz olary Protestimizde w osnanom sag bolsun aýdýas patamu şda hakykatdanam olar häzir halkyň arkasynda durlar. Ine seretseňiz bir topar gde to alty ýüz elli ýaňja okadym men alty ýüz elli bäş prosent arest galypdyr imigrantlaryň aresti alty ýüz elli bäş prosent. Ýaşuly. Gaty kän. Hiç wagtam hiç ne şu nemede bolmadyk zat we taryhda bolmadyk zat alty ýüz paşti ýedi ýüz diýse bolýa da prosent göterim galypdyr. Ene şeýle gaty gynandyryjy gaty howply zatlar bolup dur we Immigrantlary näme edýärler? Immigrantlary tatuirowkasy bolsa, ýene bir zady bolsa, daşy sähelçe birazrak nemesi bolsa, bolmasa-da tapawut ýok, daşy prosta tatuirowkany görseler, boldy, uje El Salwador diýen türmä neme edip başladylar. Göni tutup, arest edip, zat edip, daşy bez protusialnogo etogo. Gara suddan geçiriji, protusialny prawo diýlen nemesi, Şony daže ýetirmäni bermäni bular her adamy prosta tak hem her emigranty prosta tak türmä nem edip otyrlar basyp otyrlar iberip otyrlar we de el salwadora göni bulaň arasynda bukele diýen prezidentiň ine diktator bolýa bulam şoň arasynda we trampyň arasynda amerikaň arasynda neme saglaşeniýa edilen. we bular näçe sekiz millionmy alty millionmy näçe diýen pul tölýärler şu nemeler üçin garaz ine şeýle zatlar bolup dur özem näme diýerler häzir bular paka immigrantlary iberip otyrlar türmelere ýöne bu türme sekot diýen türme Ýöne geljekde belkim amerikanlaň özlerinem şeý ederler. Tak şto bu zatlar kanyeshna amerik by rasiýa dal ýaşuly by amerika amerikada munýag zatlar hazir bolup duran bolsady bunýag zatlar geçmeyä patamu şto daže ýokary sud zatlar çykardy we uje şol türmä Iberilen nemeleriniň ýerine ýetirijileri şolary şolara jogap berdirjek bolup şolary nemä çekip başlady. Garaş şeýle, Amerikada-da bizler her aýyň bäşinde obýazatýna protesta çykýas we-de başga protestlerem bar. Naprimer, men size ir bilen bu gün aýtdym, Heritage Foundation diýen neme bar, fond bar, miras fondy. Oň adyny häzir neme etdik. Şo fondy iki adam neme etdi çykardy. Birem Voýt diýen adam. Häzir şolar şolaryň atlary zatlary ýok. Hiç kim onça bilenagam bu zat hakda. Ýöne şu häzirki bolup duran zatlaryň arkasynda Miras fondy. Şu ýerde proýekt Proýekt ýigrimi bäş diýen zady eşden bolsaňyz, şu häzirki planlaryň, zatlaryň näme boljagyny okajak, biljek bolsaňyz, proýekt ýigrimi bäş diýen zady açyňda okaň. Dokuz ýüz neme bar ýöne, stranitsa, men men häli paka okamak, ýöne osnownoý nemelerini gördüm. Hakykatdan hem hemme bolup duran zat şol proýekt ýigrimi bäşde ýaşuly. We ol proýektiň arkasynda-da kim dur? Kim nähili näme görýäňiz? Nähili neme neme diýäňiz? Şeýle. Aýdyp ber bize, bizem eşdeli. Proýekt Kim- ýüzbaşyň arkasynda Orban dur. Wiktor Orban. Mhm. Aha.
Ene size. düşnükli. Ene size, ene size arkasy. Özem Düşün- a, indi Orbanyňam arkasynda kim dur ýaşuly? Putin dur. Putin, Putin Putin dur. dur. O, Putin. O. Düýn täze näme çykardym oňa? Outing. Out diýmek Wyhat diýmek, exit diýmek şol. Awçyn oň adyny. Hawa. Ine, gülki gülkiden bolsun-da, ýöne ýaşuly hakykatdan hem bi hakykatdan hem Orsýetde bolup duran zatlar indi şu Amerikada etjek bolup otyrlar. Propaganda-da şoňa meňzeş ot. Daže Neme men birazak neme etdim, tolgundym. Ýöne daže nemäni görseňiz, ne şu türmeler bilen zatlary görseňiz, maňa şu habarlary Sekot barada, Bukele barada we El Salwador barada meniň aktiwistlerim şu ýylyň başynda iberip başladylar. Ine seretsemem, gowy Bukele diýen prezident Hemme pristupnosty aýyrdy, ýene bir zat aýtdy diýip iberip başlady. Özlerem Orsýetde bolýan nem aktiwistler. Şondan öň men bu zatlar hakda eşdemakdym ýaşuly. Eta gde-ta fewralyň başynda zat işt eşdip başlandym propagandasy tarapdan. We telegramda-da bir topar zatlar görüp hemmesem öwüp ýördiler bi neme türmäni. Soňam birden meter Tramp Nämet başlady Tramp immigrantlary şol immino şol türmäni iberip başlady. Men şu ýerde bularyň Putin bilen Putiniň propagandasy we Putiniň özüniň programmasynyň nemesini görüp ötin. Paralelni.
Aha, Ondan öň hiç kim bilen akdym bu zat hakda, ondan öň hiç kim nemeden akdym bu zat hakda, dogrum, daj menem bilen akdym. Men muny gdeta, no ýanwaryň soňy, fewralyň başy. Şonda nemet başladym. I şonda men bir hili neme etdim, a potom görsem Amerika dojy neme edip başladylar. Şu Orsýetden näme propaganda telegramda zatda çykyp başlasa, uje Amerika kem-kemden geçip, Amerikanyň nemesine girip gidýär. Indi men size neme sözi bereýin. Siz aýdyň. Ýöne birinjiden şol agzap geçdiňde, ýöne türkmençä öwürsek, sülçüň derňewi ýok. hiç bir derňewsiz sülçi gatnaşdyrylmasa, soňam suduň karary bolmazdan bulary emä türmä ugradýarlar. Şu prosedura şu zatlaryň hemmejigi bolandan soň ugradylmaly. Adamlaryň elinde ýuridiki emä gorag hatam ýok, berlen kararam ýok. Ýöne aýtdyň daýaň sen elinde şol tatuirowka bolsada ýeterlik ýygnaýarlar diýip. Mende bar maglumata görä jemi Amerikadan öz watanyna ugradylmaly ukrainleriň sany iki ýüz kyrk müň adam. Indi bilemok, olaryň eýýäm näçesi ugradyldy we näçesi garaşyp otyr. Ýöne şol mart-aprel aýynda bulaň bolmak möhleti, Amerikada ýaşamak möhleti gutaran adamlar şu nelegal ýagdaýda. Köçä çyksa, şo Türkiýedäki ýaly ýygnalaýmaly şertde ýaşap ýörler. Men Amerikadaky ukrainler bilen habarlaşyp, şolardan alan habarym şu. Hä, indi sen aýtdyň, şol ýaňky iki müň ýigrimi bäş ol komitet dokuz ýüz sahypa diýdiň. Şoň rusçasy barmy? Ýa iňlis dilindemi? Ýaşuly ruşçasam bardyryň. Tap bolar. Men seredama, ptamşt men iňlis dilinde ne işleýän. Poetom men neme dama, çyşdym aýtsam seredama. Senden haýyş şon, eger tapsaň, maňa şony link edip ugrat, onuň bärde ruşçasy bolsa men okap bilerin, ýöne iňlisçäm bolmansoň men okap bilemok. Bolýa. Ýaşuly ýöne şu ýerde men nemeni aýdaýyn, ukrainler barada bi paka maglumat, ýalanam diýjek dälde, ýöne nepotwierdzionnyý maglumat bi. Bu paka neme dal, paka hiç kimi çykaranaklar ukrainlarda, başgalar aydamak, yöne ukrainlara paka degenaklar. Tak şto by birazrak neme, netoçnyy. Ýok, maňa aýdylany şol şo taýda şol adamlaryň sanawy bar, ýöne şolaň näçesi çykarylypdyr, haçan çykaryljak o barada maglumat ýok.

Wizasy şolary da ony belkem duruzarlar ýada duruzandyrlaram. Ony oňa men seretmedim ýöne çykaryp çykaranaklar paka. Aha bolýa Çemen indi sen Amerikada ýaşap otyň maňa bir soragyma jogap ber başarsaň şol ýemeni Türkmenistany sary sanawa girizdilerda gyzyl sanaw bardy Amerikada asla hiç kim kabul etmeli däl sary sanawa ýaňky žolty emma o taýda diňe bir Hökümet ya döwlet delegasiýalaryna berläýmese başga hiç kime wiza ýok Amerika. Şo on döwletiň içinede Türkmenistany goýdular. Şu barada sen näme bilýäň ýa näme aýdyp biljek. Bilen by spisogy bunam birazrak netoçno iberdiler, meň özümem oň bilen ony neme etdim, oň bilen paýlaşdym ol spisok bilen, ýöne Ondan soň Amerikan hökmedi nemedene çykyş edende aýtdylar by spisigi by nemede by netoçnyý neme by çyn däl diýdiler hakykat däl diýdiler ýöne öz praktikamda öz nemämde seredenimde hakykatdanam şeýle neme tendensiýa bar ýaşuly hakykatdanam bar näme üçin sebäbi biziň hemmämizem stan ine şundan birazrak başlaly men näme üçin Biziň hemme naprimer biz neme etsek şu diktaturany ýyksak iň birinji etmeli zadymyz biziň Türkmenistan diýen zady terk etmelide Türkmeniýa ýa ýenede şeýle stan diýen zady aýyrmaly biziň uje asosiasiýamyz bar Afganistan stan diýen zat Eýranyň sözi fars sözi dogrudan pars sözi Bulam nämäni aňladýa? Islamistki režimleri aňladýa. Bularam şu wagt köp ekstremizm zatlary nirden gelýa? Özbegistan, Tajigistan, Afganistan şeýle ýerden ýerlerden gelýa. Biziň hemmämizem Centralna Aziýa bolansoň Hemmämizem bir gruppada olar seretmeýärler seň nirden näme nemedeniňi olar oddelno ýörite öz nemämize seretmeýärler olar prosta seredýa ine şu ýerden gelenler znaşit şeýtmeli naprimer dokuz on bir bolanda nine eleven diýerler çirrorizm bolda iki müň iki müň birde mi şo Hawa iki müň birinji ýylyň ol. Hawa. Men şonda şu ýerdedm men Amerikada okap ýördüm. I men daže neme duýdym neme men Amerikan uniwersitetde okadym American College of Law. Şonda şo wagty men kolleždedym okap otydym i daže neme kontrakt prawa diýen neme bar edym. Şonda binamyz birazak bökdi. Men duýdum şol nemäni. Samolýot uranda, ýogsa Pentagon o taýdan daşrak. Ýöne onda-da men şony duýdum. Şondan soň ýaşuly şol gije uje wertolýotlaram neme etip, kabutda wot marşal la diýýär, woýennoýe wremýa. Hawa, harby wagty başlan ýaly boldy. Garaz, kabutda men neme şu nemelerde ýaşap ýören ýaly, wot, i tym bolýa sen Türkmenistandan bolsaň, sen seni birinji gapdalda neme etdiler, geçirdiler. Naprimer, men köp neme edýärdim şo günler, şo wagtlar. Dürli ýerlere gidýärdim, Gana gitdim, ýene bir ýerlere gitdim, Amerikanyň içinde-de kän syýahat etdim. Şonuň üçin aeroportdan geçeniňde, meň türkmen pasportyma seredip, srazu Awtomatiçeskiý men nämä girdim. Krasnyý flaga i awtomatiçeskiý meni barladylar, neme etdiler. Garaz, gaty agyr boldy. Onda-da men neme edip oturmadym, ptanş ta men düşünýän bu zatlara. Što takoýe wremýa, şeýle wagyt, şeýle neme. Häzirem indi ine şu propalestinskiý nemeler bilen bolup duran zat hamasyň edip duran zady igil şon ýalak zatlaryň edip duran zatlaryna neme edip birinji olaryň programmasyna imine şo migrantlary neme etmek kesmek kesmek imine nireden islam nemelerinden döwletlerinden bizem islam döwleti eýdip seretseňiz tim bole biziň nememiz stan türkmen stan ine Näme deýin, indi şu pro-Palestinaň toparlary gaty bize ýamanlyk getirdiler. Hemmämize. Hemmämize. Diňe özlerine däl-de, hemmämize. Näme üçin? Birinjiden-ä gaty agressiw, gaty agressiw protestçiler. Men-ä olara garşy çykdym ýaşuly. Men şu ýerde do göni aýdaýyn hemmäňize-de, men yslamy terk etdim geçen ýyl. Boldy, meň üçin yslam diýen zat ýok. Näme üçin men şu meniň protestim. Şeýle agressiw ekstremistki nemelere, hereketlere garşy. Ýogsa men oňa çenli polnus hemme dinlrmizi hemmesinem kabul edýedim. Nähili nemeler bolsa şo daže daž neme diýedimem näme oňada oraza-da tutdym naprimer üç günläp. Öňler şeý diýedim.

Biziň hemmämizem demokratlar üçin öz sesimizi berdik. Musulmanlar, käbir latinler näme etdiler? Tramp üçin sesini berdiler. Trampa sesini berdiler. Näme üçin? Sebäbi bular Kamala Harris aýal bolany sebäpli, Kamala Harris afrikan nemesi bolan sebäpli, rasowy, Kamala Harris neme demokrat bolan sebäpli we de Palestina garşy şeýle nädogry hereketler edýäni sebäpli nämä berdiler Trampa berdiler öz sesini wede özüne-de garşy şu nämäni Trampy ine goýdular. Eýdip seretseň saýlawlarda Tramp diňe otuz bir otuz bir nokat ýetmiş sekiz prosent aldy. Daže daže ýarym prosent alanak. Elli prosent alanak ýa. Ýok, otuz bir toçka ýetmiş sekiz. Mhm.
Demokratlar gdeta otuz näçe aldylar. Paşti, ýakyndy, olaryň arasy dym uly däldi. Weda ses bermedikler, ýaşuly, ostalnyý.
Hawa. Ine, ine size neme. Ine şu şu ýerde meň aýtjak zadym hemişe neme saýlawlara gatnamaly hemişe şu zatlary etmeli graždan borjuňyza borjuňyzy ýerine ýetirmeli öwrenmeli özem nämäň nämedigini şu ýerde sen demokratlar bilen ylalaşmasaňam bularyň arasynda iň ýamanyny saýlamaly dälde naobarot gowusyny özüň üçin saýlamaly dogry dälmi ine şu ýerde bizi bize ýamanlyk edenler ine şu köpüsi latinler we musulmanlaň özleri. Ine, özüniň prigoryny nemeden. Öz aýagyny, öz aýagyndan palta urdular. Ana, dogry, dogry. Ýaşuly, men size geçireýin sözi. Belkim siziň hem aýtjak zadyňyz bardyr. Hä, sen şol ýaňky stan sözüni aýyrmaly diýdiň-de, Merkezi Aziýa döwletlerinden Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan, Gyrgyzystan. Biz bu barada, ýa gurujy mejlisde mundan iki ýyl, üç ýyl ozal karar kabul etdik, şol stany aýyrmaly. Şo taýda biz türkmen ili diýip goýýarysmy, başga bir ememi, ony soňra geleris, o barada halkyň içinde biz hem referenduma goýulmaly meselede. Ýöne stany aýyrmak barada bizde eýýäm durnukly pikir bar. gurujy mejlisi. O, o, ol eýýäm düşnükli zat. Ýa e, türkmen ilimi, türkmen topragymy, türkmen ýurdumy bir zatlar tapylar. Ýa oguz ili, ne olam olam teklip hem boldy bizde oguz ili diýip. ha. Onun için bu zatlar hemmejik biziň taryhy geçmişimiz bilen bagly bolansoň, ony bu halka wagtynda ýerinde düşündireris. Ondan soň aýsy e, ýöne hani kabul edýän bolsalar, şo bilen hem stan adyny üýtgetmeli bol. Indi beýleki meselelerinde agzap geçsek. Indi şu mahal şol bulan sen dogry belläp geçdiňde şu mahal bir topar amerikan ýüz dönderýäni ýa şol Trampyň garşy tarapdarlarynyň şu garşylyk görkezip biljek birinji ýemesi priçini ýa sebäbi Şol aý ine bular musulmanlar bular ine terroristler aý näme şu näme haýsy döwletdenem bolsa şol şonuň üçin şumal eýýäm şol sen dogry aýtdyňda ukrainler entek ugradylana emma ýaňky şol merkezi aziýadan özbek gazak ýaňky türkmen eýýäm ugradylanlar bardy näme üçin şolaň şol musulman döwletinden gelenligi üçin Olar musulmanmy, musulman dälmi, ynanýarmy, ynananakmy, bular haýsy dine ynanýar, yslamymy ýa öňki biziň taňryçylygymyzamy, o zatlar bilen hiç kim meşgullanýak, ýöne şu ady yslam döwleti ýa yslam milleti ýa yslamyň ýaşalýan ýurdy diýensoň, onsoň bular şondan owralyp edýärler. Onsoňam Ýewropadakylaram indi şol gelenleri çykarmaly etdiler çemen. Emma köpüsini. Sebäp günde günaşa sen bilemek Amerikadan görýäňmi ýokmy? Biz bärde indi Ýewropada bolamsoň görüp otyrys. Ha ana o taýda o metjidi ýakdylar. Beýlekileňkini, hristianlaryňkyny ýa ine maşyn sürüp ine onlarça adamy ine maýyp etdiler ýa öldürdiler ýa şular ýaly şuňa meňzeş. Şony edýänem ine şol ýaňky şu yslam döwletlerinden ýa ýurtlaryndan gelen adamlar. Olar şu Ýewropa düzgünlerine, Ýewropa ýaňky tertibine, my kanunçylygyň esasynda ýaşaslar gelen. Onda gidip öz ýurdunda ýaşamaly. Bularam şony talap edýär indi. Şonuň üçin bärde bu mesele gaty çylşyrymly bolup dur, şoňa-da ilkinji nobatda halklaryň, milletleriň özleri düşünmegi zerurdyr. Bolmasa oba soň garşylykly goýulsa iki güýç onsoň bular ine şu dünýä urşuna getirjek bir ýeme faktoryň birisi bolup dur. Indi biziň öz ýememize Türkmenistanymyza dolanyp gelsek şu meselede indi sen şo taýda Amerikada ýaşap otyrsyň da indi seň görşüň boýunça bi gelejegi nähili bor meselem Amerika bilen Türkmenistanyň arasynda? diplomatik gatnaşyklarymy ýa-da ýa söwda-satyk gatnaşyklarymy ýa başga näme bolup biljek ýa nämesi ortadan aýryljak seň öz garaýşyň boýunça nähili şonam düşündirip berseň. Ýaşuly men nämäni nem edip geçeýin şu ýenede şo islam taraby islam taraby nem etsek ne düýnkide birinjiden he ýewropadan kanadadan angliýadan şeýle taraplardan çyndanam häzir köpüsine Azar berip otyrlar. Bir toparyny detenşna türm nämä salyp otyrlar. Olaram nemede. Ho dogry şo. Hawa. Ikinjiden düýnküde ine Kaşmirde eýýam terrorizm boldy. Gördüňiz terrorizm akty boldy. Näme boldy o taýda ýenede yslamyň nemeleri hemme induizm nemelerini öldürdiler. Hemmesini ýigrimi üç mi näçe adam öldi. Hemmesinem gyrdylar. Indem Indiýada eýýäm Pakistana garşy uruş belkim nemederis diýip otyr. Ine, indi diňe nemede-de Palestina däl, indi diňe Ukraina däl, indi belkim Indiýada, Indiýa taraplarda, Indiýa bilen Pakistan taraplarda, Ýužnaýa Aziýa taraplarda-da belkim uruş başlap biler. Şuny näme deýin? Ikinji siziň soragyňyza jogap bersem, häzir biz hiç zat aýdyp bilmeris, ýaşuly. Häzir predictability diýen zat bar. Predskazuýmost, predskazuýmost. Tramp iň nepredskazuýmy prezident. Näme üçin? Sebäbi bu gowşak adam. Bu gün bir zat aýdýar, ertir başga zat aýdýar. Özüňiz görüp otyrsyňyz. Dogry dälmi? Dogry.
Impulsiwnyý, birinjiden-ä, ikinjiden onuň bilimi kän däl, üçünjiden ol özüniň özüniň firmalaryny alty gezek bankrot edip, biziň naloglarymyzdan özüni näme etdi? Halas etdi. Demokratlar wagty halas edildi. Kstati. Ine, bulam men men hazir aýdýan Amerika ýedinji bankrotstwasy Tamp, Trampyň. Uje ýedinji änemedi woti. Trampdan hiç gowy zada garaşmaly däl, tim bolýa biziň nämemize, nime, seredende, Türkmenistanymyza seredende. Bir tarapdan ol bi diktatora hiç neme bermez, ýöne ikinji tarapdan türkmenlerimiz üçin, öz halkymyz üçin gowy zat däl bi. Ýaşuly, şeýle aýdaýyn. Gowy zada häzir hiç gowy zada garaşmaly däl Trampdan. Ine, häzir göreli, göreli, ýöne bir zady goşjak, Ine şu ýerde hazir kongres diýen zat bar. Kongresi her nu kongresde senat bar i neme bar predstaw palata predstawiteli. Palata predstawiteli. Wekilçilik palata. Howwa wekilçilik palatasy. Wekilçilik palatasy her iki ýyldan neme saýlaw bolýar. palatasyna. Ine, şu ýerde biziň häzir güýjümiz bolup bilýär. Indiki ýyl, Onda kelýär nji ýylda, pramejotçnyý wybory. Hawa, ýene-de şu näme bolýar, şon uje biz häzir her näme predstawitele uje hemmämizem ýazyp otyrys i daže diňe biz däl, diňe demokratlar däl, men özümi demokrat saýamyn, ýöne onda-da şu wagt demokratlar üçin, sebäbi bizde diňe iki Neme parki işläp oty. Şoň üçin Odno iz lutşih da nujno wybrat diýilýär. Şony saýladym. Demokratlar. Men wapşe liberal öz özümden. Men independent. Indiki ýyl bir toparyny täzeden saýlamaly bolýar. Marjori Teýlor diýeni, ýene başgalar diýeni bir topary uje respublikanlaň özlerem halanaklar ýaşuly. Ine şu gowy alamat. Gowy ýaman gowy alamat. Sebäbi uje özleri muny görüp otyrlar, şo özlerine özüniň aýtyşyňyz ýalam aýagyna palta nemetdiler diýip, urdular diýip. Özleriniň şeýdenini görüp otyrlar, indi daže Floridada-da bir topar ýogsa Florida polnosýu respublikan diýse bolýar, gyzyl. Respublikanlar gyzyl, demokratlar gök, dogrymy? Şu wagt Floridada-da bir topar nägilelik. Bir topar ýaşuly. Tak što meniň pikirimçe indiki ýyl biz gaty nemet bile kongresi belkim elimize alyp bileris. Şonuň bilenem täze täze nemeler bolup bay. Özem Trampyň näme oň ady podderžka nemesi. Goldawy. Goldawy hawa. Trampyň goldawy şu wagt ýaman pese düşdi. Kyrk iki göteremok kaýdam diýip okadym wrode by. Hawa. Uje Trampyň özem gorkup başlady. Uje görüp otyr. Ilon Maska uje wsýo. Ýetmiş prosent nemesi düşdi stoklary Ilon Maskyň. Ony gördüňiz. Ony polnostýu biziň hemmämizem boýkot edýäs. Her gün daž meň ýanymda-da bir neme bar. Teslaň nemesi bar. Her poşti şo taýda her bazar on altynjy gündir ýyldyr. Proses edip durýarlar. Biziň hemmämizem i men naprimer amazonda men hem hemme zadymy amazondan alýadym häzir men uje üç aýdan bäli hiç zat alamak ýaşuly uje amazonyňam nemeleri düşdi stoklary teslaň stoklary düşdi başgalaryňam so men hiç ýerden alamak amerikanlar şeýle gowy protest edýärler ýaşuly bu amerikanlar size orslar däl amerikanlar size türkmenlerdir Amerikanlar bir zat etseler olar edýäler özem aýaga galmaly bolsa ondada galýalar amerikan özüňiz gördüňiz taryhda uje amerikanlar näçe gezek rewolýusiýa etdiler näçe gezek aýagyna galdylar amerikanlar biz däl şeýle diýeýin tak şto men birazrak begenýänem bir tarapdan meň öz garratam berline bardy berline bardy ýaponiýada ýetdi ýaşuly Dogry. Beýik uruşda. Indem, poluçaýsa, indi menem şeýdip otyryn. Nasistlere, faşistlere garşy, biz olara faşist diýeris. Putin, Huýtin bolsun, Tramp bolsun, ýene biri bolsun, bulaň hemmesem faşist. Edip oturan işleri faşistiki nemeler. Hawa.
Indi sen maňa bir zat aýt şu ýerde çemen. Ine seret, Tramp öz-özüni abraýdan düşürip oty, oň reýtingi men men men meň eşdişime görä Ýuri Şweýsiň altmyş nuna görä kyrk bir göterin. Bolýa goý kyrk iki bolsun tapawudy ýok. Ol bir taryhda amerikan prezidentleriniň iň bir pes ýemesi reýtingi. Kyrk belkim kyrk birdir ýaşuly prosta kyrk bir ştýem şemte onam okruglitýedendirler kyrk iki edip. Hawa şol şol ýöne indi seret ýöne ýaňky promezutyşnyý saýlawlar barda geçiş döwrüniňki onsoň bi trampy indi mysal görnüşinde seň öz görüşiňe görä impiçmenta haçan berip bilerler meselem. Şu gidişine. Impiçmenta näme bermeli? Kongres bermeli. Onam häzir bermeýärler, ýaşuly. Sebäbi olar köpçülik, kongresi köpçülik. Hawa, hawa.
We bu zat bar, we başga zat, bullying diýen zat bar. Trumpdan köpsi gorkýar, daş demokratlar hem gorkýar Trumpdan. Ýaşuly. Näme üçin? Sebäbi ol bully, bully diýen zat, kada näme sen agressor, hemişe izarlap başlaýar, topulýar-da, izarlaýar-da, Bir topar ýamanlyk edýär. Ine seretseňiz diňe diňe nemeler kongreslen diňe ispolnitnýy wlast däl ýetiriji wlast dälde koleçlaram uje neme etdi trampyň aýdan zatlaryny edip otyrlar dogrymy garwarddan başgasy i nemelerem ýuridiçeskiý firmalaram şeýle ýaşuly ýuridiçeskiý firmalar eýýam bir topar millionlap zat edip trampa neme berdiler atkupnyý berdiler Daže ýuridiski firmalaram gorkuwady sebäbi ýuridiski firmalar ine şu ýerde men nämäni aýdaýyn tiz lobby diýen zat bar. Men şony korrupsiýony shema diýip görýän. Sebäbi lobbiň üstünden olar hemme hemişe hemmesine pul berip bilýärler zat edip bilýärler şeýdibem öz eline şol kongresmen neme predstawitelleri öz eline alyp bilýärler. Şo lobby diýen zat ýuridiski firmalaň üstünden geçýär. ýaşuly. I poetmu bu ýuridiski firmalar şol lobizmde şony elinden ýitirmejek bolup Trampa nem etdiler. Uje töläp otyrlar. Uje ýuridiski firmalar etmeýän bolsa ýaşuly bärde bir käneme iş gerek. Şu wagt impiçment diýen zat bolmaz. Ýöne belkim indiki ýyl demokratlar nem etseler belkim olar edip bilerler ýöne aýtjak zadym Tramp elinden gelenini fşorawna edip otyr, ol gorkanak o zatlardan. Ol gorkanak o zatlardan. Türmä basylsada ol gorkmaýar ptamşy türmede arkaýyn gowy ýaşap bilýär o, ýaşuly. Biziň ministrlerimiz nädip ýaşap otyr şu wagt biziň türmelerimizde, Türkmenistanda? Han ýaly ýaşap otyrlar olarda hemme zat bar, men bilýän birnäçesini oturanlaň şu wagt. Han ýaly ýaşap otyr, daže olary aýda bir gezek olary çölenem alyp gidýärler maşynda, ýaşuly. A wa zadalt gdýela. Ne, ne şeýle, ministrlaň nemesi, türmede oturşyşy. Tak što ka, tr, Tramp o zatlardan gorkmay, şoň üçin arkaýyn edip oty, etjek zadyny. Oň, oň iň gowşak ýeri pul. Pul tarapdan neme etmeli. Şoň üçin men häzir amerikanlara-da nirde neme post etsem, zat etsem ýa-da kam, komment etsem aýdýan, pul tarapdan neme ediň. Pul tarapdan neme ediň. Suda getirmeli-dä garaz Trampy, soňa garşy sud işlerini başlamaly. Şony ýeňjek bolsaň. Menem şony neme edip otyryn hazir bulara aýdyp otyryn. Hazir köpsi ýöne edip otyr uje başladylar. Uje köp zatlarda olar ýeňdilerem neme edip otyr ýöne bi gaty uzyn proses ýaşuly. Paka bi proses köpe gider. Göreli göreli. Belkim bi bi haramzadaň özem neme uje ýetmiş näçe ýaşynda ýetmiş sekizmi nä näçe ýaşynda özem demensiýasy başlan. Huýtyn ýalak bular kesel. Ne normalny bulary diňe psihbolnitsa neme türmede dal psihbolnitsa ýapmaly bulary bularyň nemesi ýok bular uje aňyndan çykan adamlar ýaşuly özlerem bilenaklar näme edip oturanyny meň pikirimçe ýada bi haramzada öli konki atkinit diýip ýada

Sen Amerikada ýaşap otyň esasy şol syýasatyň şugun kun ýöredilýän ýeri dogry bolsun ol ýalňyş bolsun zyýaly bolsun peýdaly bolsun ýöne Amerikada çykyp dur. Senem şol Amerikada bolup geçýän syýasy işlere gaty aktiw gatnaşyp otyryň bir zenan öz öz ildeşimiz öz hakyky o hemýanky oguz gyzy Guwanýan, begenýän Çemen seniň edip oturan işleňe gaty ýerde eme uly işler wagty gelende bu işleň gadyryny elbetde gelejekki nesiller halkymyzam biler sebäp bir adam başyny başlamalyda bul işleň Çarkandakly ýol, beýlekilere ýol açyp görkezmeli. Hemme ýemäni, jogapkärçiligi öz boýnuňa almaly. Bu ýerde saňa taňryýalkasyn aýdan elbetde az bolar, ýöne gymmatlydyr edip oturan işiň, şony bilseň bolýar. Men öz adymdan saňa ullakan taňryýalkasyn aýdýan. Sebäp men bilip otyryn nähili işler o taýda edilip oturlanyny Amerikada. Seň şol aktiw herekediň ine bir topar Oguz zenanlaryna ine görelde bolup dur. Türkmenistanyň içinde-de, daşynda-da, dürli döwletlerde ýaşap oturan halkymyza-da sag bol, edip oturan işleriňe Taňry ýalkasyn. Ýöne indiki gepleşigimizde bir ýene men sen bilen anygrak etjek bolýan gürrüňim şuny, biz nädip öz halkymyza, ýetirip bilmeliler. Şu edýän işlerimiziň nämeden ybaratdygyny, şony halkymyza ýetirmek biziň borjumyz. Ony bir gezek, iki gezek aýdaň bilen bolan akçamy? Halkymyz düýbünden ylymsyz, bilimsiz goýlupdyr aňyrda. Sebäp seň görýän, gözüň bilen görýän zadyňy, diliň bilen aýdýan zadyňy bir topar adam düşünip bilenok. Sebäp olaryň şu gün ýaşandan daň atynça, daň atandan gün ýaşynça diňe birje ýemesi bar, arzuwy, şol iýmek, çöregini tapmak aladasy. Ol sen näme diýdiň o çörek berenakda seň aýdan sözüň? Gelejek üçin berýär, emma şu gün iýmäge çöregi ýok. Şonuň üçin şu iki sady biz utgaşdyryp halka düşündirip aýtmagymyz zerurda. Biz şol çagalaryňyzy okatmaly, özüňiz okuwsyz galanam bolsaňyz, biz eme ene-atalymyz siz üçin öz hak-hukugyny gorap üpjün etmediler. Indi siz üpjün etmeli öz çagalaryňyzyň gelejegini şu meselede diýip ýadaman, ýaltanman düşündirmegimiz zerur. Senem şonuň bir ujuny gaty görelgeli iş edip otyň Amerikada. Şonuň üçin men seniň bilen gelejekde şu temalar boýunça ýene-de söhbetdeşlikleri geçireris hökman. Ýöne şol aýdyşym, ýaňky aýdyşym ýaly deňeşdirip bereli-le hemme zady. Amerikada näme bolýar, Türkmenistanda garşylyklaýyn näme edildi? Şol bizdäki korrupsiýa, şol ýaňky sen lobby diýip aýtdyň-da, ýaňy şol Amerikada lobby Trampyň aýdanlaryny geçirýär diýip. Ýa pul gazanmaga mümkinçilik berýär. Ýa ine Hatda ýuristlerem şoňa tabyn boldy. A bizaky lopy, ine, ýaňky Gurbangulyň ýegenleri. Il ertip şoňa berýär millionny, milliardny tabşyrýar, öz işini düzetmek üçin. Ine lopy. Bu taýda parlament lopbisem ýok, hökümet lopbisem ýok, ýok. Diňe şol tireparazlyk, garyndaşparazlyk lopby. boldy. Indi bizde aňsat olar bilen işleşmek. Şo şo lob aýrylandan soň galan ýer boşap galýar-da. Onsoň beýleki ýerde sen öz oturtjak demokratik prinsipleriň hem, kanuny prinsipleriň hem, indi men saňa indi ýurist hökmünde aýdýan, şony sen oturdyp bilýäň arkaýyn. Şu lob aýrylandan soň. Amerikada kyn sebap o gidip ýatan ol näçe ýüz millionlyk döwlet bilen o dört milliona ýetmeýän Türkmenistany deňeşdirmek kyn bolýar. Şonuň üçin hemme işleriňde üstünlik arzuw edýän saňa Çemen biz günde gün aşaýa bir duşup oturan adamlar däl öňe indiki gepleşigimize bir topar meseläni sen hem taýýarla men hem taýýarlaýyn. Sag bol çagyranyň üçin sag bol beren gürrüňleň üçin saglykda toýlarda görüşeli. Ýaşuly Taňry ýalkasyn janyňyz sag bolsun menem size gaty begenýen siziň baryňyza birinji ýaşulylar bolmaly ýanymyzda ikinjam ne ýaşlar ýaşulylar bilenem etmeli etmeli ine şunam biz ikimiz uje dawno başladyk haçan başlanymyz iki müň on dokuzda dogrymy Hawa. Şeýle işlerimiz çyndanam indi menä netijelerini görüp otyn ýaşuly. Bilemok. Hawa, kän wagt gitdi şuny neme etmek üçin, ýöne biziň neti uje netijeler gelip başlady, hasyl alyp başladyk. Halkymyz, men käwagt halkymyza gaharymam gelýärdi, görýädiňiz özüňiz. Ptamuşda Men, naprimer, öňler maňa näme diýerdiler, Çemen sögünýä, ýene bir zat edýä, bir zat edýä. Başgalar sögünçäler, Çemenden soň, kanýeşne, sögülip başladylar. Dogry, menden öwrendiler. Ony, oňa men, oňa men näme edýärin, boýun alýan. Ýaşuly. Menem näme üçin bi, sögünmek meň strategiýam. Sögünjek, meň hakym bar. Öwrensinler sögünmäge. Haça by şeýle daže hapa söz bolsady sögünsinler, öwrensinler. Şulam bir neme graždan pozisiýasy, şulam bir graždan bilimi ýaşuly hu daž hukuk tarapdanam seň hakyň bar sögünmäge. Seni öldürip başlasalar sen seň olary öldürmäge hakyň bar. Menä şeýle görýän, men şeýle ne daže men ýurist bolsam men şuny neme edýän. Patamu şta by samozaşita bolýa. Dogry dälmi? Dogry. Ine, ýuridiski tarapdan alsak, şeýle neme edip bilýärsiňiz. Bärde ýuristden bagly. Sen nähili güýçli ýurist bolsaň, şonda sen öz hakyňam, hukugyňam neme edip bilýäň. Men Amerikada gorkman barýan nemelere. Ýa şol näme üçin diýseň, maňa tapawut ýok. Men uje Türkmenistandan geçdim.
Mekdebi şol taýda geçdim diýen. Hawa, Türkmenistandan geçdim. Türkmenistanda meni türmä basyp bilmediler, ýaşuly. SSR-da doguldyk biz, dogry dämi? Üç Dogry. sanak diktaturany geçdik. Ine, üç sanak diktatura şu wagt bizde. SSR, üç sanak diktatura. Şunda şuny geçip, şuny neme edip biz güýçli bolsak, ýaşuly nini biziň borjumyz bi. Bi Indi- halk üçinem, özümiz üçinem, ýurdumyzy birinji meň üçin-ä ýurdumyz üçin, nemelerimiz üçin. Neslimiz üçin. Biziň şu hereketlerimiz, iň birinji, halk üçinem edip otyrys, halkam, halkam wajyp. Ýöne halkyň özi birinji hereketleri edip başlamaly, birinji neme öwrenjek bolmaly, e siz gaty dogry aýdyňyz ýaşuly. Bilimi, bilim bolmaly, iň birinji bilim we hukuklaňy, hak hukuklaňy bilmeli. Iň birinji zat, içindenem iň birinji bilmeli zat konstitusiýa. Türkiýäniň özünde. Hawa,

Ine men aeroportda men nemedana saklana başda meň pasportymy aljak bolanda men aýtdym hany seň nemäň bar diýdim zakonyň kodeksi haçap görkez görkezip bilmediler men men ýurist diýdim maňa görkez şolaň hemmesini daže ýesi nemesi bolsada prezidentiň nemesi onam görkezip bilmediler soň men olara näme etdim şeýle neme rada goýdumda hemmesini aýtdym sen bilýämiň diýdim birinjiden

Näçe gezek men migrasiýa bardym, haýwaý turuzdym, da şo taýda-da gygyrdymam daže, neme, Türmestana öwürdiňiz diýdim. Ýurdy Türmestana adamlar çykyp bilenok, halk çykyp bilenok, niýe girip bilenok, goýuna öwürdiňiz diýip gygyrdym olara. Diktatura diýip aýtmadym-da, ýöne ne şu Polnoşi şu zatlar hak hukuklary ýok zatlary ýok uje adamlary basyp otyrsyňyz sen ony nem wzýatka alýaňyz diýdiň olam ha wzýatka berdiňmi diýip şeýt imno wzýatka nemet ýabyşdy a men spesialno nem etdim goşdum ony ýaşuly wzýatka berýän menmi ýa olar alýamy men aýtdym bas diýdim dawaý hazir bas bas onda hazir et şu zady diýdim Özümem spesialno baran günüm ýaşuly iminna ha ş köpçülik wagty bardym. Spesialno. Şol Adamlaň günlerde. düşen wagty. Hawa.
Bir topar adam ýaman kän adamdy. Ru rus gyzydy. Ptammy şda bular daže özleri türkmenler bolup neme etip bilenaklar. Rus gyzy ü iberýärler meň bilen neme etmäge. Ptammy şda özleriniň ne bi bilimi ýoguny görkezýärler. Şon ýalak pes nemeler bularyň. O bas diýdim. Dawaý häzir edeli şuny ofisialno edeli diýdim. Ümsümok galdy. On minut geplemän durdylar ýaşuly. On minut. Men aýtdym, neme, wizýatkany men berdimmi, ýa siziň özüňiz aldyňyz diýdim. Bas diýdim, dawaý ofitsialnyý ede, Şoragna men Türmestanda ýaşaýyn diýdim. Şonda nemetga aňk-taňk bolup galdylar. Türmestanda ýaşaýyn diýenime. Bulam iki müň on sekizinji ýyl ýaşuly, garaz. Ine, çyndanam biziň Özümiziň hak hukuklamyzy bilmek wagtymyz geldi. Indi geldi. Meň pikirimçe. Halkyň hemmesem halkyň içinde her adam indi öz hak hukuklaryny öwrenip başlamaly haçaby bir çe kiçjik zady kem kemden öwrenip başlasalar uje nemetip bilýärler. Ine sizde umyda nemedip otyra konstitusiýany okap düşündirip otyra. Gaty gowy. Käbir zatlary belkim neme diýen neme edip bilen däldir, ýöne wasnanom şu gowy nemeleri okap otyr, öwredip otyr. Öwreniň. Diňläň. Biliň öz hukuklaryňyzy. Gaty neme wajyp zat, molades. Sizede Taňry ýalkasyn, baryňyz üçin, edýäniňiz üçin, ýanymyzda duranyňyz üçin, goldawlaňyz üçin ýaşuly. Siz boluň, siz duruň, siz baryň. Ptamuşda bize gaty ýaşulylar gaty wajyp. Ine şeýle diýeýin. Bizem size guwanýas hawa sag boluň barlygyňyz üçin baýdak ýaly ine Oguz Oguz iliniň ine mert zenanlary bolup dursuňyz sag boluň hemmäňiz şol sanda saňada çenat hawa. Taňry ýalkasyn ýaşuly.
Bolýa onda saglykda toýlarda görşeliň sag boluň. Halkymyza-da şeýle duýduryş bereli çagyryş bereli ýaşuly. Biz häzir buny ýazgy etdik, ýöne geljekde açyk efir ederis. Olaryň hem Bar. neme soraglary, Bar. zatlary bolsa şeýdip çyndan hem kem-kemden Bar. iki hepdeden bir gezek belki iken ikimiz bile neme ederis-de şeýle çykyş ederis. Halkda Bar. soraglar, zatlar bolsa neme ederis, gepleşeris. Bar. Wagtymyza göräräk ediberis. Çemen men saňa Hawa. ýok diýmän, wagtym boş bolan güni men seň hyzmatyňda. Ýogsam Bagtly kämä ýaş. komandirowka bolýar, o ýurt, bu ýurt, onsoň hemme ýerde-de Beş swýaz ýok ýes. mende.